Shalom. Tabi lantang ati. Tabi sehati. Tabi basa, Selamat betemu baru hari minggu tu menyadi ti dikerindu ke Tuhan. Aku datai baru ya melani uh, nembiak Tuhan ya enggau uh, jaku Tuhan ti diambil ya hari Isaya pasal 6 ayat 1. Tuan, taun Raja Usia mati, aku bisi meda Tuhan duduk ba kerusi diraja iya tinggi sereta bemulia, lalu bebaju panjai iya. Ngemaruhka rumah sembiang. Ngemenuhka rumah sembiang ya ku macha baru taun Raja Usia mati aku bisi meda Tuhan duduk ba kerusi diraja iya tinggi sereta bemulia lalu baju panjai iya ngemenuhka rumah Tuhan. Ai nya jaku Tuhan ti ka diperening kitai enggau silik agi ya pagi tu ya aaa ti diambi ya ari Isaiah enam ya ayat ke satu. Sepedau kitai terus belajar ke jaku Tuhan tu aku ngiring kitai dalam sampi. Aram kitai besampi. Tuhan, Allah Taala Apai kami ti di seruga, Tuhan ti kami sembah kami tinggi ka, di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Apai seruga pagi tu kami beterima kasih ka pengasih pengerindu nuan Tuhan ti meri awak ngagai kami segulai sejalai dalam roh Taja pen kami enda ulih begulai duduk di dalam gereja ngintu hari minggu nuan tang kami ulih begulai duduk ba rumah kami empu tang kami begulai dalam roh oh meda pangan diri di dalam youtube. Terima kasih Tuhan laban nuan udah merekat kami enggau teknologi ke ulih dikena kami. Taja pen dunya nagang iya taja pen uhh perintah tauka uhh uhh perintah menua uhh meri atur iya atur menua kami kami enda ulih megang puru di dalam rumah nuan tang kami nemu roh kudus nuan udah Diau dalam ati kami, jalai kami nemu kami begulai dalam pengasih Nuan. Lebuh kami seati dalam gempuru tu, iya lebuh kami sepenemu, serunding, lalu Nuan bisi enggau kami apai. Seretai gempuru kami ari pun datai ke penembu iya, Berekatka kami Tuhan engka bisi di entara kami nembiak nuan Tuhan ba Gereja BMLAC ke jaku Iban engka bisi renga nuan ngeraika sida iya Tuhan Yesus. Iya ke bisi tabin nuan mega ngeraika sida iya iya ke lemi dikeringka oh iya ke tusah dilantangka lalu kami nemu saup tulung nuan Tuhan nyertai setiap nembiak nuan aba gereja kami apai. Puji ke nama nuan dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi serta minta semua tai tu. Amen. Puji Tuhan nyadi uh, pagi tu kita deka belajar ya hari beberapa ya tokoh Alkitab tauka orang ki tebilang Iya di dalam Bup Kudus, sida iya betemu enggau Tuhan. Iya kitai meda ditu iya Nabi Yesaya iya betemu enggau Tuhan lebuh maya Raja Usiah mati. Iya ukai maya lantang. Nya alai ajar tu awakka kitai ngangkatka siti tema Aa betemu enggau Tuhan lebuh maya krisis. Ya. Betemu enggau Tuhan ya lebuh maya krisis penyakit covid sembilan belas. Ya, kira ku ke nya. Ya enggai ke kitai ngesalka penyakit tu, enggai ke kitai nyumpah, enggai ke kitai enti adi jai runding pikir aa ngagai Awak ke bansa tu ngagai perintah atur ke mindah besekat kin kitu ngagai kitai ringat ngagai ke kitai enta di ati kitai enda lantang jadi aaa aku muji Tuhan ya ke the new norm ya aku tadi ngangkat ke jari ianya tabi Ai pengelantang ati ya kitai meda ti kitai betabi ngelantang ati kitai beketu ya laban Tuhan kitai tu Raja Damai jadi kitai nyembah Tuhan ya tu lantang ati ya dalam Tuhan jadi tabi sati kitai megai ba ati kitai iya nya reti kitai segempung ya lalu tabi basa ya kitai meda tabi basa um Sida iya nuatka jari lalu ngangkatka nya ke atas reti iya enggau basa, Aku nabi nuan. Nya alai nya new norm ya kitai enda bekempuk jari betabi baka kelia ya ngasurka jari enda ya pasca tauka pengudah penyakit covid nineteen tu kitai deka ngena atur New norm ya begulai bayak ke nya bebansa ya bayak ke kitai betemu enggau kaban belayan ya kitai segereja ya chara kitai betambi ya berubah ya laban dunya berubah ya keadaan berubah ya masa berubah nya alai kitai patut ya ngubah diri nyadi ya ukai kitai nitihka chara dunya tang kitai ngubah diri. Ai nitihka ni utai ti meri keselamatan ngagai kitai. Ni chara ke meri pemaik ngerai ngagai kitai. Kitai nemu penyakit covid nineteen ti tu iya ngerebai tauka berampit iya nengahka enti kitai enti tadi close contact. semak enggau pangan diri. Alai menyadi kitai meda ditu iya Nabi Isaiah siti chunto iya betemu enggau Tuhan maya ke enda manah. Iya maya awak ke enda dikerinduka maya orang mati. Maya raja menua iya mati dia A Nabi Yesaya, iya bedau nabi, iya, nabi Yesaya betemu enggau Tuhan lalu Tuhan ngangauka iya, iya, Sapa ke ka diutus aku, ku Tuhan. Tu aku Tuhan, ku iya. Eh, nya nyentukka eh, Nabi Yesaya, eh, Yesaya tu eh, nyadi nabi. Laban iya nyaut Tuhan maya krisis pengidup iya. Iya maya sinu kurang mati. Iya maya utai ke enda badas. Nyadi mega Daniel, kitai meda siku orang ke betemu enggau Tuhan. Iya ukai di istana raja Daniel betemu enggau Tuhan. Tang Daniel betemu enggau Tuhan di dalam lubang singa. Iya di dalam gua singa, iya ditikau ke iya patut diempa dikunyah singa idup-idup mata-mata. Tang laban Tuhan ngelawa iya. Laban Tuhan betemu enggau iya di lubang singa. Oh, singa nyenyu nguap menyadi. Iya ukai agi ka ngetup iya, tang singa nya nguap ngeliat ka tinduk. Laban Tuhan iya ke ngasuh iya nyadi awakka raja nya meda. Ya. De nya bala sida bukai Sedrak, Mesak enggau Abednego mega. Iya, Sedrak, Misak, enggau Abednego, sida tiga sekaban tu, iya betemu enggau Tuhan, iya dalam serumbung api. Iya, sida iya dibuai ngagai api ke tujuh puluh kali lebih angat ari ke selama tu. Endor orang nikauka sida iya. Iya endur ora nepu sida iya. Tang lebuh semua sida iya ditikauka ke dalam serumbung api nya, iya orang lalu meda dalam daun api nya bisi empat iku. Eh, bekeni ku tau empat iku? kenu ku sida iya. Tang sida lalu nguji datai semak ke iya. Iya orang ke deka nikau ke nya tadi bisi angus sida iya. Taja pe nya enda ditikau kin, sida semina semak. Serumbung api nya sida iya mega angus, anang gi ditikau kin iya laban kelalu angat. Nya alai kitai nemu daun api tu ukai utai ti lantang. Sedrak, Mesak enggau Abednego tu betemu enggau Tuhan dalam daun api. Ya, nyadi iya ke penudi bendar Raja Daud. Raja Daud tu, Daud tu, David eh, ku kitai, ti kitai meda ba Mazmur 23. Ya. Kitai meda ba Mazmur 23 nya Raja Daud ku iya aba ayat 4 dalam kelamayang pemati dalam bayang-bayang pemati iya iya betemu enggau Tuhan. Ai nyelai kitai meda iya enggau lebih silik ka. Nyadi kitai dalam penusah covid nineteen tu ai kitai enda nganggap iya siti ukum Tuhan. Iya ki kelalu berat. Kitai anang nganggap ke nya siti kecelakaan tauka siti aaa utai ki chukup aaa sumpah ngagai pengidup kitai ukai pia. Iya tang runding kitai bepikir iya lebuh kitai belajar ke Jaku Tuhan tu Ya, kitai ulih betemu enggau Tuhan maya krisis pengidup. Amen. Nya alai kitai meda iya ke kesatu aba Hosea nya tadi. Aba Isaiah ya. Maya Hosea, Raja Hosea nya mati. Ya, ti kitai meda Isaiah pasal 6 ayat 1. Mati tu ukai pengelantang. Iya nya siti krisis ngagai Isaiah. Ya, raja sida iya, Raja Usia, mati. Ya, iya betemu enggau Tuhan. Ya, iya betemu enggau Tuhan. Iya nya alai uh, kita meda menyadi cara kita merening uh, ngagai krisis tu. Ya, Kitai enda ngena cheremin tauka kitai enda ngena chara mata kitai mensia tu merening. Ya. Aku uhh mega uhh selalu berpikir ya tentu kitai ulih lemi tulang. Tentu kitai ulih betanya tanya ya nama alai kebuah utai tu nyadi. di dalam pengidup kitai. Tang lebuh kitai macha Jaku Tuhan, lebuh kitai datai semak ngagai Tuhan, iya lalu runding aku diubahka. Iya runding aku bepikir iya dalam kitai ke tan, dalam kitai ke liat ati, iya tan ati, liat ati tu. Iya ngadaka orang ke badas. Ai nyadi orang ke badas tadi deka ngadaka orang ke eh, bisi pengadang. Jadi orang ke bisi pengadang tadi iya ngadaka ati ke enda eh, lebu. Erti kita bisi pengandal ke Enda ngumbai diri lebu. Kai laban jaku Tuhan madah setiap jerih payah kitai, setiap pemerinsa kitai iya nadai pulaika pengelebu iya ngagai orang ti arapka Tuhan. Nama kebuah laban kitai nemu setiap utai ti nyadi di baruh bab langit tu iya dalam kuasa jari Tuhan. Ya, Tuhan nemu pemerinsa nya nuntung kitai. Tuhan nemu mega kitai tu nyu ndak ulih mindah. Tuhan nemu mega kitai eh, kadang-kadang nyu nadai pengawa dikereja. Ya laban tuke nyu ndak ulih ngaji kitai. Ya, laban nyu Nadai endur kitai begiga ke utai lebih agi belanja iya. Kitai nemu kemaya hari tu setiap utai begunaka belanja iya laban semua utai dibayar. Iya aki ku madah ku iya uchu ku iya ka kemi ga begunaka duit diatu uchu ku iya. Nyelai ka bira Begunaka duit nyen dia tu Chum, ku iya. Ti kami kelia nyamai, ku iya. Ti tesat di nengeri tusah ati, ku iya nganu aku, laban ti nadai duit. Tang ti kitai tesat di babas, ku iya, teluk bandir nadai dibayar, ku iya. Iya nya alai kitai meda beza maya, beza masa. Iya enda sama menyadi. Jalai aba enggi Daniel. Kitai meda ba Daniel pasal 6 ayat 24. Aba ayat 24 tu uh, lebuh Daniel bertemu enggau Tuhan iya nya di lubang singa. Ya aba uh, Daniel 6 ayat 24. Uh, laban ndak nitihka hukum Iya raja ti ngasuh iya nyembah Petara di istana Petara Raja enggau makai pemakai istana. Daniel enggai. Iya Daniel mega ditagang ari sembiang nyembah Petara iya. Daniel mega enggai. Daniel majak sembiang di mua empelua, nua jendila tiga kali sehari. Lalu raja meri siti ukum ngagai Daniel. Nya kebuah iya ke dibuai ngagai lubang singa. Tang laban Tuhan betemu enggau iya dalam lubang singa dia, maya iya tusah, Daniel madah, iya Tuhan, ku iya, iya nuan meh ngayanka diri nuan empu. Lalu raja meda iya singa nya enda makai iya. Nyadi ditikauka ke dalam lubang singa nya orang ke masung iya, orang ke um betenahka Daniel tu tadi. Empai terengkah tubuh sida iya udah ditagup bala singa ke lapar. dalam gua nya, dalam lubang nya. Ai kitai meda. Nadai Tuhan enggau bisi Tuhan. Yang ngi Daniel ke bisi Tuhan ngi Daniel lebuh ia betemu enggau Tuhan, lebuh Tuhan enggau ia sereta ia. Singa nyu nguap. Nadai ati deka nganu Daniel. Ya laban singa mega takut ke Tuhan. Ya ia mega utai ke idup. Ya. Ti iya enda diidupka Tuhan, enda iya ditepu dalam bandong Noah. Nadai agi singa kitai kemaya hari tu. Ya, tang iya disangkung, iya ditepu tauka dibai idup ya maya ai bah besai ti ngampuhka seluruh dunya tu. Singa mega di dalam bandong Noah. Ai nyala iya bisi. Nyadi kitai meda Aba aaa iya ki aaa tiga ne tadi iya sederap misak enggau Abednego nya aaa ti kitai meda aaa sida tiga tu iya mega aaa diukum iya raja Nebukadnesar iya Laban sida tu tadi iya ti kitai meda aba Daniel tiga ayat um eki terus iya kitai meda aba ayat tu um kitai meda enggi sida tiga tu Ditepu dalam api. Ya kitai meda ba Daniel tiga ayat semilan belas tujuh kali ya api nya diangatka hari selama. Ya ba ayat dua puluh ya pasal tiga Daniel pasal tiga ayat semilan belas ayat dua puluh ya kitai meda ayat dua puluh enam. Orang ti hiran meda sida enda angus. Jadi nama utai ti digaga Raja Nebukadnezar ngagai sida iya? Amat mih tuhan kita tiga tu, ha, Sedrak, Mesak, enggau Abednego. Lalu sida iya diberi Raja Nebukadnezar pangkat eh, di wilayah ya uh, Menua nya iya di ulayah Babel. Ai ulayah Babel. Jadi sida iya diberi pangkat ukai agi diukum. Nama kebuah? Laban Tuhan bisi ba sida tiga tu. Iya raja iya raja dunya aja. Iya raja menua aja, raja menua Babel. Nebukadnezar. Tang Allah Taala, Raja Seruga, iya Raja ti ari atas semua raja. Nya alai kitai pechaya menyadi walaupun kitai diau di menua ti bisi kena rampit penyakit covid sembilan belas tu, kitai bisi Raja di atas semua raja. Nya alai sampi kitai awakka raja-raja menua. Ai awakka penguasa-penguasa pemegai menua. Ai diberekatka nuan Tuhan enggau ati ke um landik enggau ati ke nemu ke nangika nuan sereta ati ke ngaga pemutus nitihka nangika nuan Tuhan iya reti iya pemutus ke bebasaka iya rayat iya nembiak Tuhan. Aki bisi dalam menua tu iya baka ngan kitai Malaysia tiap-tiap hari kitai besampi ke menua kitai. Iya awak ke bala raja kitai iya bala orang ke megai kitai sida iya ngaga pemutus runding ngaga undang-undang enda ngemedis ke kitai. Iya tang undang-undang ti tau mai pengaga enggau pengelantang. ngagai pengidup semua kitai. Nya nya alai menyadi ti dikerinduka Tuhan pagi tu pesan Tuhan ngagai kitai ya kitai ulih betemu enggau Tuhan dalam maya ke enda disadang kitai. Ya kitai meda sederap misak labai digu dalam daun api sida betemu enggau Tuhan. Ya kini ku Daniel mega ti kitai meda ba Masmur ya ba Masmur dua puluh tiga ayat empat, Iya taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati. Aku enda takut laban Nuan bisi enggau aku. Pemalu enggau tungkat Nuan ngasuh aku likun. Tu utai ke chukup. chukup iya ngemeri ati iya David iya berani sereta mutus. Iya kitai meda ba ayat satu pia Tuhan nuan meh ngemala aku ke badas ku iya. Iya jadi dalam ti kitai maya kitai lembau menyadi. Iya maya kitai enda tentu lantang ati menyadi nadai salah kitai macha iya Jaku Tuhan iya ba Masmur uhh pasal dua puluh tiga nya uhh laban nya chukup uhh meri kitai peransang ti uhh ngeringka ati kitai ukai ngering pia ngapa laban nya ngelala uhh Tuhan kitai ti bendar ti aku macha kitai Tuhan uhh Dua puluh tiga ayat satu Tuhan pengibun aku, aku nadai suntuk utai. Ya. Iya ngaku Tuhan nya. Ha? Lalu ku iya iya nadai suntuk utai reti iya iya deka nerima utai iya ti ke nadai iya Berekat ari Tuhan. Kitai meda ba iya dua. Iya ngasuh aku belelak ba padang rumput ti galak lalu nguluka aku ngagai ai ti tenang. Ya. Utai ti lantang ya diulu ku Tuhan. Iya ngasuh aku kering baru lalu ngiring aku nengah jalai ti ngena ketegal nama iya. Nyadi ayat empat, ya, iya betemu enggau Tuhan. Ari iya ke nemu muji Tuhan, ari iya ke engkah pengandal uhh ba Tuhan, iya ari iya ke uhh uhh mutus ati taja pun iya merinsa maya nya. Iya munsuh kiba kanan deka nyerang iya. Iya tang Raja Daud. Nemu Tuhan aja ulih ngibur iya. Tuhan aja ulih meri iya lantang. Iya ba ayat empat nya ku iya, Taja pen aku bejalai nengah darung kela mayang pemati, aku enda takut. Ukai kitai berani pia ngapa. Iya kitai berani laban Tuhan bisi nyertai kitai. Iya nya alai kitai menyadi iya dalam penusah ti baka ke diatu ya kitai patut anang kelalu irau ati ya kitai patut belajar ngelala ya kebuah utai tu nyadi bisi kebuah Aba Tuhan ya bisi kebuah mega aba dunya tu bisi kebuah ke setiap orang ya ke setiap iku kitai. Ya laban Tuhan bisi tuju di dalam pengidup setiap mensia di dunya tu. Ya laban Jesus ukai mati ketegal siku orang siti bansa siti menua. Jesus mati atas kayu regang ketegal semua mensia. Eh iya nyadika jalai ke mai pemaik ngagai semua mensia iya ngagai Tuhan. Nya alai nya men kitai meda ti dalam dunya tu iya orang ngena emas penangkup idung, mask, penangkup idung. Sida iya ngena mask ti nombor semilan puluh lima N N uh, nine, uh, N95 eh. N95 dikumbai mask ti paling badas. Surgical mask eh, yang terbaik. Iya da best surgical mask. Tang enggi Tuhan dalam Bup Kudus madah iya pengadang ti maling paling-paling manah ke kitai iya nya Masmur semilan puluh satu. Kai ti kitai meda baca Masmur semilan puluh satu ayat lima ngagai ayat tujuh. Anang nuan takut ke utai ke tau ngemedis lebuh malam hari tauka diserang ti diserang enggau ngenyit lebuh siang hari tauka ngenyit ti nyerang dalam petang tauka utai ke jai ti munuh lebuh siang hari. Ayat tujuh, Seribu iku deka rebah ngimbai nuan, sepuluh ribu iku ngelingi nuan, tang nuan enda bebadi. Jadi kitai meda sida tiga nya tadi, eh sida empat nya tadi. Nadai bebadi. Iya Sedrak enda bebadi. Misak Enda bebadi, Abednego enda bebadi, Daniel enda bebadi. Iya nyelai menyadi kitai di tengah-tengah pemerinsa ketegal covid nineteen ti tu. Iya fokus perening kitai ngagai Tuhan. Datai semak Tuhan, aba ke Tuhan bisi enggau kitai. Bejalai seretai Tuhan. Iya anang dulu ari Tuhan. Ya, jalai kitai nyeretai Tuhan, berimbai-rimbai enggau Tuhan, iya nang kitai berani dulu ari Tuhan. Ya, laban penyakit tu bisa. Ya, jalai nya meh kenang jaku Tuhan ya dikena aku meransang semua kitai menyadi ya dalam penusah, dalam krisis kitai ulih betemu enggau Tuhan. Jalai sampi kitai ayan ke meh nuan Tuhan ya lebuh maya hari ke jai baka tu. Ya aram kitai besampi. Apai Suruga terima kasih ke jaku nuan Tuhan. Terima kasih ke semaya nuan apai ti enda kala berubah. Terus jaga kami, terus lindung kami ari kuasa-kuasa pemetang. Gerai ke menua kami, tuchi semua pengawa kami ti jai, Tuhan. Beri kami ati ti baru, ati ti rindu, ati ke nunduk, ati ke baruh sereta sanggup nerima janji semaya Nuan. Lawa setiap kami Tuhan secara peribadi, taja pen jaku Nuan Tuhan udah tembu ditusui, tang Roh Kudus Nuan Tuhan udah ngelawa Setiap iku kami bekereja di dalam ati kami ngubah kami awak kami ulih nyadi orang ti ngenyenangka ati nuan Tuhan. Oh Tuhan Yesus puji ke nama nuan Tuhan awak ke kami Tuhan selalu uh, cukup semua tekip guna kami. Oh berkat kami enggau belanja ke cukup. Berkat kami enggau pemakai ke chukup. Berkat kami Tuhan enggau pengerai Tuhan Yesus. O lantangka menua kami Tuhan. Pukaska penyakit covid nine tin tu Tuhan ari menua kami Limbang. Ari nengeri kami Sarawak. O ari negara kami Malaysia. Ari seluruh dunya Tuhan Yesus. O pujika nama nuan Tuhan. Mulia pulai ga nuan Apai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus, kami udah besampi dan minta semua utai itu. Haleluya. Ya, bertemu baru kita ya, dalam gempuru tegak datai. Tuhan berkat ke semua ruang bilik. Semua kita yang menyadi. Ya, dalam Tuhan. Anang kelalu irawati. Ya, senyum selalu. Ya, puji Tuhan. Ya, kering ke kitai. Ya, peda Sedrak. Runding ngagai Mesak. Ya, peda ngagai Abednego. Ya, peda ngagai Daniel. Ya, sida iya betemu enggau Tuhan. Iya maya awak ke enda manah. Ya, ke nya mega kitai. Iya maya kitai nadai belajar, kitai ulih betemu enggau Tuhan. Iya maya kitai sakit, kitai kadang-kadang betemu enggau Tuhan. Bisi orang betemu enggau Tuhan maya sakit mega. Iya tang anang aja kitai minta sakit. Iya tang dalam awak ke bansa tu enda ulih tagang kitai. Eh sampi kitai. Tuhan ayan kami diri nuan. Iya dalam pengidup kami. Iya awak kami kering. Awak kami ulih napi semua utai ti nuntung menua kami, ya, awak ke ruang bilik kami seruran dijaga lindung nuan Tuhan. Ya, laban nuan enda besemaya agi dunya sida iya ngena maski eh, nombor 95 kami mega eh, ngena jaku nuan ki dituliska dalam Mazmur 91. Amin.